Daymen deg wahil-agi n dagla-neɣ mi nqar aɣerbaz n ssebt, ad nmeslay daymen ɣef ledwar-agini i t-id nettmeslay akka ɣef licarat i d-yettelḥaq Sidi Rebbi deg tira iqedsen. Wa ad nkemmel daymen deg ihellilen. Ihellilen i d aɣ-d-yettelḥaqen tikwal ṣṣifat n Sidi Rebbi amek i d-yeggar afus-is. Amek

axaṭer iswi n Sidi Ṛebbi i wakken amdan ad yili di laman. Maca ad naf dakken ɣas akken, ɣas akken aṭas n wuguren, aṭas n leḥzen, aṭas n leɛtab i yellan dagi deg ddunit-agi-ni, mi Sidi Ṛebbi mazal ixeddem lecɣal n daglas.

Yettraǧu agdud n Daglas alamma d taggara n ddunit, mi ad nwali dakken llan yegduden ssaramen deg Sidi Rebbi. Ssaramen deg Sidi Rebbi xaṭer daɣen Sidi Rebbi ur yettaǧǧa ara taxleqit n Daglas. Yon particulier

neɣ kkrent lemwaji skufutent ɛellant alammi snazhent snazent idurar illu illa yiwen wasif tisafinis sefraḥent timdinin n yillu d netta nettat i timqeddest gar tnezduɣin n win ɛlayen. Di tlemmast-is i yella Yillu d lmuḥal ad tenhez. Illu yettɛawan-itt si lefjer. Ad nwali d akken, ɣas akken ad tenhez akk lqaɛa, yenna tamdint-is, Yella yid-s. Yenna-k dakken Sidi Ṛebbi yettili deg lweqt n ccedda. Alur, ad nwali dakken deg ihellilen tlaḥqen-aɣ-d akkagi ṣṣurat neɣ di mitafor ɣef wayen yeɛnan agdud n Sidi Ṛebbi neɣ arraw n Sidi Ṛebbi dakken ɣas ma yella llan yani Deg teswiɛin n ccedda, Sidi Ṛebbi ittili yid-sen. U d ayen daɣen i d-yessebganay, par exemple, la leçon de lundi, anda espoir dans la tourmente, anda asirem daxel, yani mazmer nini anda yella

il a un désastre da kif kilqaha. Me rraw n Sidi Rebbi. Rraw n Sidi Rebbi ɣas akken ad yili un désastre ɣas akken anda ulac akk it asirem dinna i yella usirem n warraw n Sidi Rebbi. Daymen yella ciṭuḥ n usirem Iglaq agdud n Sidi Ṛebbi ad t-iwali axaṭer ẓran dakken Sidi Ṛebbi deg lweqt i yettwata lḥal ad d-iger afus-is deg lweqt n ccedda. Ilaq d asirem-agi-ni ara yezgen deg wulawen-nneɣ, ara yezgen deg wallaɣ-nneɣ dakken ayen yebɣun yeḍru. Tella tifrat.

Axaṭer d lweṛt-nneɣ, ayen akken s wayes yettzuxxu Yeɛqub win i iḥemmel, win win i iḥemmel. Axaṭer ar taggara, yenna-k d akken kullec ad yuɣal d lweṛt i warraw-is. il faut pas à nwali les versets qui se zouh dakin di writen an xedmayen nebɣa au contraire sidi rebbi d win yebɣan an ili dayman s ddaw leɛnaya-s mais yebɣa ad yini dakin ar tagara ayagini

Finalement, ur sɛiḍ d acu-t ad yuɣal s ddaw n iḍarren n wid i teddun akked Sidi Rebbi. Wa, ad nwali d akken ar taggara Sidi Rebbi iqqar d akken, yani le jugement de glace ad d-ires ɣef ddunit-agi. La leçon du, du mercredi anda d taqbuct-nni n ccrab

La leçon n jeudi n leslak-nwen ad t-issinen yimdanen. Axaṭer nekkni ass-agi nessen Sidi Ṛebbi. Neẓra d akken yella usirem deg lweqt n ccedda, deg lweqt anda imdanen akkit ḥaren d acu ara xedmen. Leslak n Sidi Ṛebbi ilaq ad ittwabeccer i yigduden, i yimdanen, i widak i d aɣ-d-yezzin amek s lecɣal n dagla-nneɣ akk d usirem i nesɛa ɣer Sidi Ṛebbi. Ɣef ddemma-agi, ay atmaten, ay tiysetmaten, ad ken-ɛerḍeɣ daymen i wakken ad tkemmlem leqraya l'école de sabbat-agi neɣ n uɣerbaz n ssebt i wakken ad tfehmem timsal